Salam gadyrly dostlar, mähriban ildeşler! Ýene bir şenbe, ýene bir hepde ömrümizden geçdi. Ýene bir gezek siziň hyzmatyňyzda bolmaga geldim. Täze bir tema, täze bir gürrüň bilen. Başda hemmäňize salam aýtýaryn, jan saglygy dileýän hemmäňize. Indi bu günki temamyz nämäň üstüne boljak? Taňrylar. Geçen hepde türkmeniň arasynda-da yslamdan öň taňrylar bolupdyr, taňry ynançlary diýip geçipdim. Şony biraz açyklajak bolýan. Sebäbi bu bir täsin, geň zat. Hiç mahal türkmenlere ol näçe taňry bardyr, näçe taňra ynanypdyr, ynanylypdyr aýdylmaýar-da. Türkmenler başdanam birinji bir taňra ynanypdy, ynanypdyr diýip şunuň ýaly maglumat berilýär. Şol üçin men birden-de şuny ara atmagym, belki köp adamy geň galdyryp biler. Ýöne bu delillere görä, esaslara görä şony açyklajak bolýan bu gün. Hawa, häzir bir goşgy bilen başlaýly ýöne. O gürrüňe girişmäkek, hemişe-de şol gürrüňiň başynda bir goşgy okymak-da gowumykam diýýän. Şol bir kitabym bardy, goşgulary men şu Türkiýede çykardym aslynda. Türkiýede Ýitiren gyratyma. Ýitiren gyratyma. Şu kitaby birnäçesini men soňra Eýrana-da iberdim. Käbir ýerlerde-de paýladylar, satdylar. Känä iberip bolmady. Ýöne Türkiýede şony iki elip bilen çykardym. Hem Türkmenistanyňky, bir tarap Türkmenistanyňky, türkmenistanly doganlarymyz okar ýaly, bir tarapam Eýranyňky, arap elipbiýsi bilen. Şundan bir goşgy hat bereýin. Emma, emma Iň şol kitabyň adyny-da göterýän ýitiren gyratyma şony okap bersem-ä bolar. Hawa, bilşiňiz ýaly, at türkmeniň ganatydyr. Ganatam aslynda azatlygy türkmeniň. Şol üçin men-de türkmeniň bir ýitiren azatlygyny gördüm aslynda, şoň esasynda alan temam. Köp açyklamaga gerek ýok goşgyň öz açyklar bir zat bar bolsa goşgy bolsa şeýle başlaýar. Ah gyratym gaýdyp seni tapsadym Erkiň bile giň sährada çapsadym. Aglap-eňräp gyrat diýip sözlär men, Ylgap-ylgap aýak yzyň gözlär men. Ah, gyratym! Sensiň meniň syratym, Ah, gyratym! Sowaş güni haýbatym. Gel gyratym üstünlikden sözläýliň, Ýitip giden beýikligi gözläýliň. Goç ýigitleň bar guwanjy atydyr. Türkmen aty türkmeniň ganatydyr. Şalar meniň ganatymy kesdiler. Gaýratymy tutup dardan asdylar. Taladylar Kuranymy, dinimi. Otladylar taryhymy, synymy. Gyrmyz donuň para-para üzdüler, Agymy odan ara düzdüler. Syndyrdylar dutarymyň taryny, Diňlesene bagşylaryň zaryny. Ilim bu gün öz keşbine zar boldy, Gyrat bu gün dünýä maňa dar boldy. Gel gyratym daga-düze çapaýyn, Eziz agam Göroglyny tapaýyn. Gyratsyz gör çöller duman görner, Gyratsyz giň dünýä zyndan görner, Bägülleriň ýüzi gansyz görner, Türkmenleriň düzi hansyz görner. Gyratymda joşgun tupan görer sen. Azatlykdan, erkden nyşan görer sen. Gel gyratym daga-düze çapaýyn. Ah, nirde sen, nirden gözläp tapaýyn. Ýalbarýaryn, çykmaz emma ganatym. Heý, bu çöle gelermikan gyratym. we gyrata garaşýarys. Men şu goşgulary hem-de şu berýän gürrüňlerimi YouTube-da bir sahypa açdym. Şonda YouTube ýene Iranda filterdir, onda-da girip bilýärler, görüp biler. Linkini goýaryn şu ýerde. Eý türkmen. Sahypanyň ady Hem goşgular hem-de şu gürrüňleri şu sada ýerleşdirýän, görjek adamlar görsün diýen. Hawa. Indi bu günki mowzugyň üstüne girjäs. Bu günki aýdyşym ýaly şol gadymky sözleň üstünde durjak bolýan. Meselem, Aý terek, Gün terek. Ol terek sözi näme şu ýerde? Her kim bir hilläp many edipdir-de, şony açyklajak bolýan bir. Soňra Taňry sözi nirden gelýär? Taňryň özi näme? Taňry ynanjy nirden gelýär? Biri maňa Zat iýiberen ýaly senedi. Hiç istegim ýokdy. Salam aýtýan dostlaryň hemmesine salam aýtýaryn, doganlara, garyndaşlara, ýanaşyklara hemmäňize jan saglygy arzuw etýärin. Hawa, daşardan guşlaryň sesi hem gelýär, size barýan bilmeýän. Martuşlar diýýärler bizdäki çarlaklara meňzeş deňiz kenaryndaky. Şol Taňry sözünde barmakam Taňry ynanjyna biraz açyklajak bolýan Taňry ynanjyny. Size türkmenlerem yslamdan öň köp taňra ynanylýanmyş diýilseler geň galarsyňyz, sebäbi eşitmänsiňiz. Emma muňa geň galmaga gerek ýok. Sebäbi diňe türkmenler däl, hemme halklaryň arasynda şon ýaly. Şol köp taňrylyk ýunanlarda-da bar, şunam o tarapa. Toýun şu taýda suratlary görkezjek bolýan. Hanymyň tersi agdyryp bolmaýanka. Ha. Şu ýerde bunu fotograf diýip goýýan. Salam bolsun. Oňa salam aýtýan. Salam aýdanlara. Näme üçin köp taňra ynanylýar şu wagtda? Oňam özüne görä sebäbi bar. Şeýleräk biraz oýlanyşyp görmeli-la. Ynsanlar o wagtda bilim, ylym diýen zat ösen derejede däl. Ynsanlar köp soraglara jogap tapasylary gelýär. Ýer näme üçin titreýär? Näme üçin ýyldyrym çakýar? Näme üçin ynsanlar kesel bolýarlar, meriz bolýarlar? Näme köp soraglar bar ynsanyň kellesinde, olara ýöne jogap tapyp bilenoklar. Bilim, ylymda öýle bu şekilde öňe gitmän sen ony näme etýärler? Her zada bir taňry bejerýärler, şol taňry sebäp bolupdyr diýýärler şoňa. Näme üçin ýyldyrym çakýa Gökdäki Taňry gahary gelipdir bir mesele üçin şol üçin ýyldyrym çakyp jeza iberýä ýer ýüzüne. Deňizde näme üçin tupan gopýar Gök deňizde bir Taňry bar şol gämi ile gidenlere ol tupan bilen zat etýä gark etdirýä bogýa adamlary suw içinde sebäbi olar günäkär bolupdyrlar. Şol üçin hem ýola düşjek bolanlarynda bir gurban kesýärler. Haýwan hatda käwagtda adamlary esirler hem gurban edipdirler. Näme şol Taňry razy bolmaly, şolardan gahar gelmeli, tupan getirmeliler. Olar o wagtda nirden bilsin şu tupan meselem bulutlar üýtgeýär, howa üýtgeýär, ony bilmeýärler, ýa ýer titreýär. A ýerdäki o boşluklar dolýar, gazlar çykýar. Ony nirden bilse bolar? Häzir hem adamlar bir topar şol günä bolansoň ýer titrär diýip duran kän. Bu şuňa muňa deş soraglar. Bu, bu döwre özi şol gadymly paganizm döwür diýilýär. Paganizm döwri. Haçana çelli şol zatda milatdan öňe şol bar, şol näçe müň ýyl öňe çelip bar. Ýöne milatdan öň ýedinji garyn milatdan öň şu wagta görä hesap etsek näçe bolýa? Medende iki müň ýedi ýüz ýyldan aňyrda diýeýilla. Şol beter güýçli şol ynançlar, paganizm ynanjy, köp taňryly. Ýöne ýedinji ýüz ýyl milatdan öň, ýani garny haftam pişäz milat bolýa. Şonda Pelsepe döremäge başlaýar Ýunanda. Pelsepe. Birinji gezek pelsepäň esasyny guran-da Tales diýilýär. Tales. Ondan soňra onuň şägirdi bar, Aristo bar, Aristotel ýaly zatlar daşary ýurtda. Onsoň Eflatun bar, şeýle dowam etýär-de. Şondan soňra adamlar bir hil soraglaryna akyl bilen jogap bermäge başlaýarlar. Felsefe döränden soňra. Ondan öň felsefe bolmansoň her zada bir taňry döredilýär. Edil şon ýaly meselem şu wagt ýunanlara taryhyna Seredemizde şol Isadan öň milatdan öň paganizm döwür diýýäs şonda Zeus diýip taňrylar bar gögüň taňrysy. Pozidon diýip taňry bar deňizleriň taňrysy. Onsoň Hades bar ýeriň aşagyndaky hatda jehennemiň taňrysy. Her zatda her hatda şo her soraga bir taňry şol. Bir zat her zat tapmasalar aňyrsyna bir taňry döretýärler şoňa. Ogurlaryň-da taňrysy bar. Näme üçin ogurlyk etdiýär, şoň taňrysy emr etýär şoňa. Ýöne pelsepe döränden soň näme ýoýşuş oňa jogap tapmaga başlaýarlar. 7-nji ýüzýyl. Indi türkmenlerem näme öňden akylly döränok-a, türkmenlerem başga ýaly ynsanlar bir-birinden täsir alýar şu medeniýetlerden. Ýunanda täsir etýär türklere, parslara, pars türke, Onsoň türk parsa Ýunana dünýäde bir hemişe-de hem her bir tebigy zada bir taňry döretmek bar. Şonda hatda Iranyňkyda Mitra bar mesela. Nämeň taňrysy? Mehr, mehr, muhabbet, söýgi. Anahitabar, ýagmyr taňrysy. Indrabar, gahar-gazap taňrysy. Waýewdeba, tupan taňrysy. Kän, atlary kän. Salam bolsun, ýene-de salam aýtýan, hoş geldiňiz, gadymy dostlar. Her zady indi türklere gelende, näme, türkmenler indi musulman bolandan soňra gara şol, Gadymkyny ýatdan çykarmaly-da, ýatdan çykarmaly. Şol üçin kän agzalasy gelmeýär. Ýöne türkleň arasyndaky taňrylaň ýunandakylar bilen tapawutlary-da bar. Onam açyklajak. Edil şonuň ýaly däl-de. Birinjiden, türkmenleň arasynda, türkleň arasyndaky taňrylaň atlary, meselem, en büýük taňry, iň büýük taňryň ady Gaýrahan. Gaýra sözi, onam açyklar biraz. Oň ogullary bar, mysal üçin, Mergen, Okçy, Ülgen beý, Ulugen beý, Uly, Uly baý. Baý diýmek-de diňe zat däl-la, serwetment manysynda däl, hormatly manysynda aslynda. O ýene-de köp, iň azynam otuz ýedi dänäni sanap çykar, başga ownuk taňrylar-da bar. Aleýkum salam, hoş geldiňiz. Şeýle, bulary nirden çykarýan diýjekdä, mysal üçin, näme, nähili, bu öň taňry ýokdy, indi birden çykypdyr diýiljek diýilse, oň jogaby şeýle, birinjiden, türkmenler şamanizme ynanýarlar. Taňryjy din diýilýär-de, şamanizm ady, taňryjy din. Şol şamanizm häzirem türkleň arasynda dowam edip gelýär. Şoňa-da beçe zabany ýaryp bilsin. Türkmenje, türk, türkmeni. Awa. Onsoň, şol şamanlar häzirem çuwaşlarda ýahut-da türkleň arasynda häzirem şaman ynanjyny dowam etýänler bar. milletler, şolaryň arasynda görülýär şu köp taňrylyk ynanjy bar. Ikinjide Orhun daşlary barda, şu gadymdan bir ýadygar galan şu daşlarda Bilgahan Tonýukuk şolaryň ýazanlary bar. Şolar da gürrüň berip diýökä, bir gök öň taňrysyndan söz etýärler, bir ýer taňrysyndan, bir deňiz taňrysyndan söz edip geçýärler. Şolam bildirýär köp taňrym bardygy. ynanjy bardygy. Onsoň näme türkmenlere-de sorag-da, näme üçin ýyldyrym çakýar? Ülegen beg azap berjek bolýar, şol üçin ynsanlary günä edipdir ýa-da şol üçin ýyldyrym çakylýar? Tupan, deňiz näme üçin tupan gelýär? Deňiz taňrysynyň adam Ýaýyk han, ýaýyk, ýaýmak bar-a, ýaýyk. Olam nirde ýaşaýa? Şol dünýäde dokuz den deňiz bar. Şoň üýşüp birleşýän bir noktasy bar, şo taýda suw joşup çykýar ýaýyk ýaly. Şonda bolýa. Onsoň Mergen bar, okçy. Indi biz näme üçin şulary açyklaýas? Her bir millet öz geçmişini bilmäge haky bar. Ýunanlarda bilýär şony parslarda bilýär biziň ne bilmegimize bir haky bar. Ha mezhebisine geçse kişi aýdar. Ha şu wagtam aýdyp durna mezhepde dyýllar taňryjylyk. Taňry ynanjy. Onsoň şamanizmde şonuň içindeki bir adat. Ada, Taňra ulaşmak, ýetmek tarykaty ýaly şamanizm şoň içinde-de. Meselem, yslamyň içinde tarykatlar bar. Taňryçylygyň içinde-de şo tarykat, şamanizm bar o wagtda. Şuny ýaly. Onsoň, meselen, günbatarda, ýunanda zatda şoň filmini bejerýärler, kartonyny bejerýärler. Ondan res zatlaryny ýapýarlar. Ýaňky nakgaşylaryny çekýärler. Onsoň köp milletde ýöne biziňkide şony garaz öňki unutdyrjak bolup üstüni dadylýar. Indi sen geçipdir da, o bir geçmiş. Şolary görenim bilen hiç kim bir köp taňra ynanjak däl-ä indi. Allaha şükür musulman bolupdyrys bir Taňra ynanýarys dogry. Ýöne geçmişimizi öwrenmeli sebäbi dünýäde mitoloji diýip bir bölüm bar. Iranda esatirşinasy diýilýär. Danyşgalarda şolar okudylýar. Sebäbi her millet beter şu taryhy derýin bolsa, Näçe derin aňyrlardan aýlanyp gelýän bolsa, şoň mitoloji mitler-de güýçli bolýar, esatirler-de köp bolýar. Täze dörän milletler-de az bolýar. Seň şolary görkezmäň seň şu taryhyň diriligini görkezýär. Şuny ýaly. Ýöne oňa ynanmak üçin däl. Geçmişimi dogrusy ile ýalňyşy bilen hemme zadyny şu bolşy ýaly öwrenmek. Maksat şol. Şu wagt şu ark meň arky tarapymda görüp duranyňyz şol Ül Kaýrahan Kaýrahan diýip ta şoň ogly Mergen şi Mergen. Göklerde gezip ýör. Okçy özi-de, şu wagt aramda Mergen ady bar-a, şikärçe manysynda, şol gelýär aslynda. Bu okçulygy diňe şol ok-ýaý atmak üçin däl, aňyrsynda-da bir many bar. Beter-de akylly. Bir zada pikir berende şol edil üsüne urýar-da, hedefe urýar. Şol üçin ok bilen temsil edilýär bu ýerde. Şol ýaly. Indi türkmenlerde bir zat bar diýdik, ýunandakiler bilen tapawut bar diýdik. Şol tapawuty açyklap bereýin. Şol döwürde seredeniňde her milletiň döreden taňrylary, hyýallaryna döretýärler-de taňrylary. Ýok aslynda. şol öz ýaşaýşynyň aýnasy aslynda, ynanjynyň aýnasy. Nähili bolýar? Seň öz ýaşaýyş şekiliň taňrylary döredişilende-de şondan ülňi alýaň öz ýaşaýşyňdan. Mysal bersem açyklaryn. Mysal üçin, Günbatarda adamlar hemişe şol Sultanlyk, patyşalyk üçin sowaşypdyrlar, bir-birini urupdylar, ýykyp öldüripdirler. Patyşalyk üçin. Şony şoň taňrylarynda-da görüp bolýar. Ullara hormat kän bolmandyr. Şol üçin olaň taňrylary-da hemişe bir-birine sowaşýarlar. Bir-birine güýçli çykjak bolup. Zeus bilen meselem titanlar sowaşýarlar ýa başga. Zeus görseň adamlaryň zadynam alyp gaçyp berýär. Gyzlaryny, aýallarynam açyp alyp gaçyp berýär. Biraz olaň ýaşaýşynda-da zat bar-da, biraz şuny ýaly jinsi zatlar-da köp bolansoň, olaň taňrylary-da şony ýaly. Jinsi zäfleri bar. Ony türkleň arasyna gelýäň, ha ony ýaly türklerde şeýle kiçiň ula sylag hormat goýmak meselesi barda biz türkmenlerde de güýçlidi, şu adam inşallah güýçlidir. Hemişe ula hormat goýmaly. Şol üçin türkmenlerde de hemişe kiçi taňrylar ula hormat goýýarlar. Iň uly taňra. Iň uly taňryň ady Kaýrahan, ondan kiçilerem şoň dästýarlary ýaly, meselem, Nuhus wezir ýokarda otyr, aşagynda-da wezirler duran ýaly, hemmesi şu emr alýarlar şondan. Ýöne her gaýsynyň özüne görä bir güýji-de bar-ha başga tarapdan. Şol üçin türkmenlere, türklerde yslamdan öň bir taňry ýaly bolup görünýär şol. Şu ýerden gelýär. Ýani yslama ýakyn ýeri kän. Edil şon ýaly bolmasa-da, iň azyndan bir taňry, uly taňra bir eşek, gabile zady bar-da, gabile sistemi bar. Taňrylarda-da bar şol. Kiçiler ula hormat goýansoň, uly taňry, ady Gaýra hana, Gaýra han diýýärler, hormat goýlansoň, şony hemmesi diňlänsoň, näme bolýar? Oňa bir taňry ýaly bolup görünýär. Ýöne indi taňrylardan soňra ikinji zat, meselem, birinji taňra birinji numra diýilýär. Ikinjiler hem ikinji beýlede, soňra ruhlar bar, atalaryň ruhlary, oňam gürrüň başga. Ony kän zat durmaýyn. Bu taňrylaryň gürrüňi bir de şu meseläni göz öňüne almaly. Şu wagt biz näçe milatdan soňra iki müň ýigrimi ikide ýaşap ýörüs şu wagt. Ynsanyň ýer ýüzüne gelenine arkeolojik barlaglara görä üç million ýarym zaman geçipdir. Üç million ýarym. Şony üç million ýarym wagtda nähili geçipdir bi? Iň azyndan ynsandan meselem bir eser akylly şekilde döreden eserler meselem magary garlarda nakgaşy zadipdirler şolary edende-de gyrk müň ýyl geçipdir. Indi ol tapylan zatlary aýdyp otyrys-da belki ondanam öň kändir. Şu wagt elimize gelen şol miras gyrk müň ýyl bolupdyr. Hawa, inşallah goşar, goşgy isläpdirler, onam badyr. Onsoň Kyrk müň ýylyň biz şu wagt iki müň ýylyndan söz etýäs diňe. Iki müň ýylam däl. Müň dört ýüz ýylyndan söz etýäs. Agçylar iki müň ýyl diýende o miladi ýöre hadysdy. Biz müň dört ýüz ýylyndan söz etýäris. Şol üç million ýarym ynsanyň ýer ýüzünde döräninden geçeýliň. Diňe kyrk müňüni alaýlyň şoň kyrk müňüni. Şoň ýanynda-da müň dört ýüz hiç zat bolup galýar. Ondan öň türkmenler näme edipdir? Müň dört ýüz, ha, taryh boýuna heý, dürli-dürli ynançlar gelip geçipdir, dürli-dürli. Elbetde, köp wagtda bir Taňra ynanan wagtlary-da bolandyr, pygamberleri bolandyr, her milletden pygamber döretdim diýýär Allah Taala. Ýöne, hemişe bir Taňra ynanypdyr diýen zat ýok. Sebäbi bir wagtda Aýa sygynypdyrlar, Aýa sežde edipdirler, bir wagtda Güne sežde edipdirler, bir görseň Göge sežde edipdirler. Taňry sözüniň men aňyrsyny açyklap bereýin käbir şoňy barlaýjylara görä. Taňry diýeni şu wagt sorasak köplenç gök diýýärler-de, gögüň manysy diýilýär. Ýöne Eliaýid edýän bir muhakkyk bar. Şonuň başga bir pikiri orta atýar, şony aýdasym gelýär, Taňry gökde, gökden öň, gök ynanjyndan öň barmyş türkler arasynda diýýär. Taňry diýmek, taň, daň, daň. Ry, çagyrmak, daňy çagyran manysynda alýar. Ol haýsy döwürden gelýär? Türkleriň güneşe, güne sygynýan wagtlaryny döwründen gelýär. Güneşe hudaý diýip, şoňa sygynypdyrlar. Güneş barada uly-uly sözleri-de bolupdyr. Güneş çykmakdan, çykmazdan öň oýanmaly. Taňryň öňünde Oýa bolup garşymda durmaly hyzmatda durmaly ynanç bar şol üçin türkmenler hemişe güneşden soňra gün çykandan soňra oýanmagam erbet görüpdirler bir nyşanalar da şular oňa görä şol gün bir agaryp çykjak wagtynda daň wagtynda şony çagyran güni çagyran manysyny taňry ýöne soňralary Taňry manysy üýtgänsoň, üýtgänsoň, many şol muhteba Taňry, Allah indi, Ýaradyjy manysynda, bu gezek göge aýdylýar-da, göge sygynanlaryndan soňra. Sebäbi gögüň içinde hem ýyldyz bar, hem Aý bar, hem Gün bar, Taňry şu bolmaly diýilýär-de. Ýokardäki. Bu-da Şonýaly soňra-da Taňry Allah manysynda Taňry bir kelime, oň köki, etimology, bir ýerden gelip çykyşy başga gürrüň, bir-de şol her zamanda başga many tapýar şoň özi. Bir wagtda göge aýdylypdyr, bir wagtda güneşe, bu wagtam biz Allaha aýtýas şony. Ýani şu wagtda Taňry diýemizde gök diýmeýäs, maksadymyz gök diýmek däl. Ýa güneş diýmek, gün diýmek däl, Alla diýmek. Muhtera muhymda. Şol üçin hem parslarda da aýdylýar, meselem, Huda. Ondan Izet. Başga dillerde-de aý gadymky diller ulalanýar. Hatda Alla sözüniň özi arapçadan nirden gelipdirin özem zat bolýada takyk edip. Hökmän şol muhtewamygym diýjek bolýar. O kelemä seretmeliler. Şol üçin hem käler ha musulman bolsa Alla diýmeli ýogsa Taňry diýmeli. O ýalňyş. Sebäbi maksat o taýda Alla diýmek. Eger ol sözüň aňyrsyny ýetjek bolsak, onda dünýädäki hemme sözleň aňyrsyny ýetip göreýliň. Özüňiz görersiňiz, ýöne olar-da bizden gowy däl. Ol seredi. Bu Taňry barada ikinji şol Hudaý sözüne-de geçjek, ýöne şu ýerde şol Taňry diýip Bu-da meň çykarýan zadym däl-a. Türkiýede türkologlar mitoloji kitaplary köp ýazdylar, türk mitoloji, şolarda hemmesi gürrüň berilýär, hatda suratçylar suratlaryny çekýärler şolaryň. Meň özüm-de bir zatda açdym nemaýyşkaş, danyşyjylara zat berip, mowzuk berip, şol ýok açsada görýäniň şo nemaýyşkada sergilenen şol taplolaryň biri şol. Emma e, bu taýda men zadymda görkezip geçeýin. Şu mesela Kaýr e, bolmady. Şu taýda Kaýrahan mesela. Kaýrahan. Ak ana diýär. Ak ana. Muň her gaýsyň owdan hikaýasy bar, ýöne hemmesi birden gürrüň berip boljak däl. Eger zat bolsa, halasaňyz soňra soňra kullerde bulaňyz. üstünde durup bolar. Taňry Ülgen beý diýýärlermiň? Ülgen beý diýmek Ulugen beý, Ulakan diýýäs-ä biz. Şondan gelýär. Ülgenden gelýär Ulakan. Biz türkmençe aýtýas bu dalda şol zatlaryň arasynda ýakutlar, çuwaşlar şu Altaýa ýakyn halklaryň arasynda geçýän teleffuzy-da olaň. Öýle geçirsek, Taňry Kyzagan diýýär, Savaş taňrysy ýardamçy bolýar türklere savaşlarda. Onsoň Taňry Mergen. Indi her kim özüne görä çekip, bu taýda ýöne fotograf bir aksial dik görkezipdir-de, adam şekilli. Başgalar muny ýaly etmeýär, özüne görä başga bir işlemlerler, täze bir owadanrak hereket çekýärler. Ýa ötügen bar, Taňry, ýer taňryçasy. Bu-da ötügin, başga bir suratçyň çekeni. Şuňa meňzeş. Geçeli bulaň özüni açyklajak bolsaň özi başga wagt goýmaly bolýar. Ýöne şu Gaýrahany açyklaýyň ýa Kaýrahan diýilýärde. Edil şu wagtyň özünde biz Gaýra diýip nirä diýer? Farsça şomal bolýarda, şomal. Şomala biz Gaýra diýer. Ýöne gadymky ynançda Gutup ýyldyzynyň duran ýerinde, ýokarsynda, şu gutup ýyldyzyň ýokarsynda Taňryň öýi barmyş. Taňryň ady Gaýra han. Iň beýik Taňry. Şaman Inşallah. Şaman şol Taňryň ýanyna gitjek bolanda, Bir zatdan dyrmanyp, ýani ýabyşyp geçmeli, gitmeli. Şol näme? Gadym türkmene görä demir gazyk şol, bir. Ýöne soňralary ol ady üýtgäp, başga medeniýetler täsir goýup, demir gazyk ýerine näme, dünýä agajy, haýat agajy diýip, başga agaçlar ýerini alýar. Indi şu ýerde biz gaýra gaýra diýýärse, şol aslynda şo gaýrahan, şoň oturan ýerine zat işaret etýär şu ýerde. Demir gazyk diýýärse birde gaýra tarapa, şu taýda türküň gadym ynanjyna görä bir gazyk bar, o da demirden. Şaman şondan ýabyşyp çykmaly ýokaryýa. Taňryň öýüne barjak bolsa. Şoňa zat edip barşym demir gazyp, demir gazyp, gaýra tarap demir gazyp we gaýra bolup galýar. Bu şol demir gazyk we gaýra sözünden kä sözler şöyle açyklaýyn ýene de. Meselen, Huda diýilýär da, Huda, bent Huda. Huda sözü meniň pikirimçe aslynda türkçe bir söz. Farslar ony Hot-ameden diýip alýar-da. Hot-ameden. Hot-ameden bolanda şol parslaryň şol döwürdäki taňry ynanjyna biz seredemizde, olaňkam şu tebigy taňrylar bar, köp taňrylyk bar. Beýle felsefi hot-ameden zat diýen zat ýok-da. Her zady tebigatda bir taňrysy bar ynanjy olarda-da bar. Mitra, Anaita mysal berdim-ä. Bu söz aňrysy

Kutla aý. Onsoň Kutla aý bolanda şol mugaddys aýda. Olar haýsy ynançdan gelýär? Gadymda şol aýa ynanylýan döwürden gelýär. Aýa sygynylýar. Kutsal, mugyddes aýa sygynylýan döwründen gelýär şu ynanç. Hawa. Kudaý, Kutaý, Hudaý, ondan soňra-da Huda-da diýmeli, Hot-aý, Kut-aý ýaly-ha şol. Edil şeýle gelýär bize geçýär. Aýa gaty hormat goýulýarmyş. Indi men Aýdan zada geçeýin şu taýda. Aý terek, gün terek, bizden size kim gerek? Şu taýda terek näme, näme üçin aý, näme üçin güneş, näme üçin gün? Näme üçin terek? Ha, bu-da bir gün. Men käleriň bir farsça terjimelerini gördüm da. Terki mah, terki horşit diýipdirler. Terek bilen o terki farsça hiç biri bilen baglanyşygy ýok.

O taýda oýnuň başynda aýdan günden söz edilýär, bir. Ikinjisi, terek näme? Teregiň özüne gürrüň bar şu ýerde. Ýaňy şol demirgazykdan söz etdik-de. Demirgazykdan söz etdik. Soňra şol agaja öwrülýär. Haýat agajy, dünýä agajy. Dünýäde hemişe-de şo ynanç bar. Eýranda-da bar, ýuna başga ýerlerde-de bar. Şo ynanç ýerýä, demiriň ýerine agaç oturýa. Terek diýdigi derek aslynda. Derek agajy bar, sepidar. Indi bu nähili bolýa? Edil şu aý terek, gün terek gazaklarda-da bar. Gazaklar-da oýnaýa şony. Olar nämede aý terek gün terek diýmeýär. Ak terek gök terek diýýärler. Aý ýerine ýatma. Ýöne derek olarda-da geçýär. Indi deregiň özi manysy şeýle gelýär. Birinjiden şol direk barda ýabşyp gitmeli. Soňralar şoň ýene agaç goýulýar. Şol agajy käleri görä şo derek agaç şo. Şol derek sözi zaman boýunça üýtgeýär, derek sözi. Ol asyl o agaç däl-de, ýaňky Taňry ýa Allah, Taňry gökden gelýär ýa-da Günden gelýär, emma Allah manysynda. O derek-de agaçdan gelýär, ýoşa şol hormatly manysyny alýar. Direk, soňra direk bolýar şol. Her öýüň bir diregi bar. Ata öýüň diregidir. O taýda çyn direk dä-de, şoň ulusy, beýigi, guwanjy. Hormatly, şo manyda gelýär birde. O taýda şol derek-derek, direk-direk edil şu wagt ata sözlerde-de, türkde-de, başga ýerlerde ýa türkmende direk bolanda şol. direge meňzedilýär-de, ene ata şolary hormatly manysynda-da geçýär. Indi şondan dolanyp zada gelýäs, Aý terek, Gün terek. Muny iki hili alyp boljak-da, bire derekli Aý. Güneş, Günli Aý. Ýa derekli Gün. Ikinjisi-de hormatly manyda-da alyp bilýär. Häk, mukaddes Sagbagda ynanç bar. Gün, Aýa-da ynanylýar, mukaddes ýa-da sygynly, hormatly Aý, hormatly Gün. Asyl manysy şo şekilli gelýär, gaty aňyrlardan aýlanyp gelýär. Indi geldik häki nokta, näme üçin köneler ynanmaly? Şolary bilmesek, bu günki kelimeleň köp zadynyň aňyrsyny düşünmän galýas. Gürrüň şu ýerde. Aý olar kafyrmyş şamanmyş el çeksene geçsek el çekemizde diňe o gitmeýara oň bilen o sözlerde gitýä taryhda gitýä şu wagtda biz ulanyp ýören kän sözlerimizi bilmän galýas şolary öwrenemizde şoň aňyrsyna ýetip galýas mesele şu ýerde indi bulardan başgada Hawa, kän zatlar bar, açyklamaly zatlar. Onsoň bularyň hemmesini açyklajak-da bolsak ýene agyr boljak. Ýene bir däne zat bereýin, namysa şu taňrylardan eşiden dälsiňiz adyny. Kubeý ene diýýärler-de, Kubeý. Kubeý ene şol bir taňryça şol gadymda. Ýarty ynsan, ýasy agaç. Göwüslerinden süýt joşup çykýar. Balyklar, haýwanlar şondan beslenýär. Şol kübeý ene, kübeý ana diýýär türkler. Çagasy bolmaýan enelere-de çaga berermiş. Şol üçin şol agajyň ýanyna gelip adamlar Kubeý eneden ýardym isläp, agaja zat dykyp şondan medet islärlermiş. Çaga bersin diýip. Indi bu gün görýäs-de adamlary, hemmesi musulman, öňki ynanç ýok, ýöne şu öňki ynanç dowam etýär aramyzda. Näme, agaja baryp zat dakylýar-a bir ýaňky umanjyk yrymyna görä. Aslynda şol Kübeý eneden ýardym isläp dur. Biziň aramyzda köp ýerde şaman ynanjy häzirem dowam etýär. Aý, ol dünýäde hemme ýerde-de bar, onam ertesi gün, onam haram, ony geçip durmaly-dä, ol adamlar, sebäbi niýet o taýda şol Kübeý anadan habary ýog-a adamlaryň, onsoň Ony, Äý, sen ony çagyrýaň diýip bolmaýar, adamlar Alladan isleýärler da indi. Men diňe aýtjak bilen şo şekil degişýä gelýä. Hatda biziň porhallamyzam şamanyň ina dewamy da. Gadymlarda zat diýýärler, eee, erbet ruhlar diýilýär da. Indi şo erbet ruhlary şolar kowup çykarýar şamallar adamlaryň endamyndan. Indi bu döwürde bolsa şol erbet teleke ruhlaň ýerine jyn ýa jyn kowýar diýýärler-de. Öň telpekli zatly bolsa indi selle öwrenýärler. Ýa şoňa meňzeş diňe şol zady üýtgeýär. Geýnişi, elindäki şol agzalary ýogalyp ýöne şol ruh içindäki muhtawa şol dewam etýär häzirem. Olam normal bolmaly zat ýani oňam öňüne geçilmelä sebäbi öz tebigy ýoly bilen dewam etýär sebäbi bu gün ýenede şol Allaha ynanýarlarda ol üçin zat ýok bir kynçylygy ýok o. Muhtawa hemişe seretmeli muhtawa. Ýöne taryhymyzam öwrenmeli. Şol Erlikan diýip-de biri bar, şeýtan şolam bir görkezjek bolýan size, onsoň boldy şol, eger zat bilsem. Şeýtan, meselem, şeýtan bar-a jennetden kowulýar, bu türkleriň arasynda şoňa Erlikan diýilýär, Erlik. Şony şu taýda bir göreýin, eger eksini çykaryp bilsem, size görkezsem. Olam bolmasa indiki zatlarda şu wagt hawa bu wagt çykmady garşyma. Gara şu da şu bir gezek şular bolarmykan diýende, kän haýylla agyr bolmasyn ýöne Ýene bir gezek sag bol aýtýan, sag bolsun aýtýan, salam beren dostlaryň hemmesine köp sag bol, salam aýtýan, söz kesip ýaýberildi, salam aýdyp bolmady. Soraglar bolsa ýöne şu ugurda bolsada hyzmatyňyzda başga soraglarda başga günlerde başga temalardan gürrüň edemizde hyzmatyňyzda bolarys. Meni diňläniniz üçin köp sag boluň, Taňry ýalkasyn. Bu nizat ederin, ýa seýw ederin, paýlaşarys, goýarys adymyzda. Görjekler täzeden görüp başarlar. Allah tabşyrýan baryňyzy.